Ninsabu għal darb'oħra bħala pajjiż f'mument importanti fejn kull wieħed u waħda minna, mingħajr distinzjoni, għandna rwol x'naqdu fis-soċjetà tagħna, soċjetà li qed tesperjenza perjodu ta' bidla kontinwa. Bidla li xi kultant lanqas aħna stess u n-nies ta' madwarna ma nkunu qed nifhmu biżżejjed. Pajjiżna jinsab miexi b'ritmu mgħaġġel 'il quddiem. L-ekonomija u l-ġid li qed jinħolqu qed jwasslu għal bidliet fis-soċjetà tagħna u kultant anke għal tensjonijiet ġodda. Dawn huma sfidi ta' pajjiż li qed joħroġ mill-fosqgħa tiegħu, qed jiftaħ il-ġwienaħ biex jasal fejn qatt ma wasal qabel. Pajjiż b'saħħtu mhux biss għax l-ekonomija hija fl-aqwa żmien tagħha, iżda għax dawn ir-riżultati qed jilħqu lil uliedna u lill-familji kollha. Il-ġid qed jinħass fost l-aktar dawk li għandhom bżonnu. Huwa għalhekk li nħoss li pajjiżna qed jissaħħaħ, għaliex aħna nkejlu r-riżultati fuq kemm titjieb il-ħajja ta' kull waħda u wieħed minnkom. Kburi li matul din is-sena li għadda kif għaddiet, erġajtu tajtuna l-privileġġ li nservu lilkom għal leġiżlatura oħra. Aħna wegħdniekom li jekk tagħtuna l-fiduċja, mhux se nieqfu nofs triq u se nkomplu nsaħħu dan il-pajjiż. Il-fiduċja li tajtuna b'tant saħħa qed inrodduha lura b'aktar ħidma, b'aktar għaqal fuq kollox li noħolqu aktar ġid u kwalità ta' ħajja aħjar għalikom. Bħala pajjiż din is-sena għaddejna minn mument diffiċli li lilna lkoll li tant inħobbu lil dan il-poplu nikkitna b'mod indeskrivibbli. Weġġagħni lili fuq livell uman. U rrabjani b'mod li ħassejt li pajjiżna għandu jirreaġixxi, dan wara l-qtil salvaġġ tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-qtil tagħha ma jiddiskrivix dak li hu pajjiżna. Anzi. Ir-reazzjoni ta' rabja u niket u tal-bżonn li nirreaġixxu bħala stat matur li mhux lest li jbaxxi rasu għall-kriminali jikkonferma dak li nemmen. fil-poplu tagħna. Poplu li jaf jagħraf bejn it-tajjeb u l-ħażin u lest li jieqaf kontra l-ftit, il-ftit ħafna, elementi ħżiena fis-soċjetà tagħna. Irrid nirringrazzja b'mod partikolari din is-sena lin-nisa u l-irġiel tal-forzi tal-ordni tagħna, ommijiet u missirijiet li jaħdmu bla qiegħda u ħafna drabi mingħajr ma jingħataw ir-rikonoxximent li hemm bżonn. Anzi, agħar minn hekk, isofru żebliegħ u nuqqas ta' rispett. Lill-Pulizija, lill-Forzi Armati, lill-Protezzjoni Ċivili, lil kull persuna li twettaq ħidma taż-żamma tal-ordni f'pajjiżna, insellmilha, u f'isem pajjiżna nirringrazzjha. Is-sabiħ ta' dawn il-gżejjer jibqa' l-mod ta' kif nafu ningħaqdu bħala pajjiż wieħed. Forsi għax nagħtu valur kbir lis-sens ta' familja u mħabba li għandna għal dawk kollha li huma l-eqreb tagħna, dak il-valur li jaqbeż kull rivalità, Dik hija l-imħabba lejn uliedna, is-sħab tagħna u dawk li huma qrib tagħna fejn ngħixu u naħdmu ta' kuljum. Għalhekk nibqa' nemmen f'pajjiżna. Pajjiż li fiċ-ċokon tiegħu jsib il-kburija li jmexxi, meta mitlub. Kif għamilna flimkien fit-tmexxija tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea għal sitt xhur sħaħ din is-sena, Kien mument sabiħ li tisma' l-mexxejja sħabna Ewropej ifaħħru f'pajjiżna b'aġġettivi li ma tismax kif ġiebu laħaq fuq pajjiżi oħra li għaddu mill-istess esperjenza. Hekk irridu nisimgħu dwar pajjiżna, tifħir u mhux tmaqdir ta' min jista' jkun li qed jgħir għalina. L-2018 se nibdewha billi nerġgħu npoġġu lil pajjiżna fiċ-ċentru tal-vetrina Ewropea u dinjija Permezz tal-Belt Kapitali tagħna, din il-ġawhra, l-Belt Valletta. Il-Belt Valletta, l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ix-xogħol stupend li twettaq bi tħejjija għal dan l-avveniment huwa wieħed li għal darb'oħra jagħmilna kburin. Kburin għaliex nistgħu nuru ġojjelli bħall-post li qegħdin fih, il-Bibjoteka, il-Konkatidral tagħna, il-Bereġ, il-Palazzi li huma l-wirt ta' ommijietna u missirijietna. Imma mhux biss. Kburin ukoll għax se nuru li l-kultura hija stil ta' ħajja. Il-mod sabiħ ta' kif ngħixu f'pajjiżna, id-diversità tal-istili tal-ħajja tagħna u li kif ngħixu ta' kuljum, fuq il-post tax-xogħol, fi djarna, fil-postijiet ta' divertiment. Ngħixu f'pajjiż sabiħ, li jaf iħobb u li jaf jgħix b'mod seren. Dan hu l-pajjiż li rridu nibqgħu nuru lil kulħadd meta neħħu l-għama tal-firdiet kultant pwerili li joħolqu tensjoni żejda. Pajjiż fejn l-imħabba ma tħaris lejn l-uċuħ. Pajjiż li jħaddem lil kulħadd għaliex mimli xogħol, li għaddej minn mument sabiħ ħafna ta' ġid u li fuq kollox dan il-ġid jasal għand kulħadd, kif għamilna fil-budget bla taxxi li ressaqna għas-sena li qed tibda. u li l-frott tiegħu se jibda jinħass minnkom fil-ġimgħat li ġejjin. Il-kburija b'pajjiżna nħossha u ngħixha, kburija li ma għandhiex kuluri politiċi, ma għandhiex twemmin wieħed, ma għandhiex sterjotipi. Kulħadd, anke min jikkritika l-aktar minn fostna, xi kultant b'mod aħrax, iħoss fil-fond ta' qalbu sens kbir ta' appartenenza lejn dan il-pajjiż. Is-sena li qed tintemm kienet sena ta' deċiżjonijiet, deċiżjonijiet li jmorru lil hinn minn dawk elettorali li kapaċi jifirduna. Deċiżjonijiet li kienu bbażati fuq ritratt li ttieħed ta' dan il-pajjiż pajjiż li llum għandu rata ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent, li għandu rata ta' tkabbir tal-impjiegi li jisboq l sħabna Ewropej, l-inqas rata ta' qatt fl-istorja, tnaqqis fuq dawk dipendenti fuq is-servizzi soċjali, Pajjiż li qed jerġa' jaħseb fil-futur ta' niesu. L-aktar importanti iżda fuq il-miżien kien hemm il-progress soċjali li sar u li se jkompli jsir. Fl-aħħar żmien kien ikkonfermat ukoll li naqqasna n-nies fil-faqar bin-nofs fl-aħħar erba' snin, Dawn huma r-riżultati li juru d-differenza li nistgħu nagħmlu fil-ħajja tan-nies. Progress soċjali wkoll bħalma kien iż-żwieġ indaqs. Ma nistax inneħħi minn moħħi l-ferħ li rajt f'għajnejn koppji li jagħmlu minn kollox għall-maħbubin tagħhom u li minħabba l-forzi konservattivi f'pajjiżna ma setgħux jissiġillaw imħabbithom. Dan il-progress soċjali mhux se jieqaf hawn u matul is-sena li ġejja Se nibqgħu nagħtu spinta wara l-oħra għaliex jien flimkien ma' sħabi qegħdin hawn biex inbiddlu. Qegħdin hawn biex dak li huwa tajjeb insaħħuh u dak li jista' jiġi rranġat nirranġawh. Qegħdin hawn flimkien ma' sħabi biex inservu lill-poplu Malti u Għawdxi kollu mingħajr distinzjoni, mingħajr preġudizzju. Għaldaqstant se nagħtu l-mezzi kollha possibbli biex dawk iż-żewġ min-nies li qed jħobbu lil xulxin ikollhom iċ-ċans li jrabbu lil uliedhom stess u ma jibqgħux biss jimmaġinaw li jistgħu jżommu fi ħdanhom tarbija li sejħulha binthom jew binhom u dan minħabba barrieri li aħna l-politiċi jekk irridu nistgħu nirranġaw u aħna rridu nirranġaw. Se nkunu hawn biex noffru tama lil min qed isofri minn mard kiefer u taqtigħ il-qalb. Ninsabu lesti li ngħinu biex jittaffew it-tbatijiet mhux biss tal-morda, iżda wkoll ta' nies oħra qrib tagħhom. Dan permezz li, pereżempju, nagħtu l-opportunità għal preskrizzjoni tal-marijuana mediċinali bħala alternattiva. Se nibqgħu wkoll inkunu ħajt ta' kenn għal dawk il-familji li għaddejjin minn problemi soċjali. Se nkomplu nagħtu għajnuna lill-pensjonanti, lil dawk li qegħdin fuq il-paga minima, lil dawk li għandhom bżonn ta' daqqa t'id biex joħorġu fid-dinja tax-xogħol u se nkomplu nindirizzaw bis-serjetà l-problema tal-kirjiet filwaqt li nkomplu noffru housing affordabbli lil min verament għandu bżonnu. Matul is-sena li daqt nibdew, se nkunu qed inkomplu ninvestu fl-infrastruttura tagħna, Għax dak huwa l-pass li jmiss ta' pajjiż modern li kull sena qed jkollna wasliet ta' turisti li tkun erba' darbiet akbar mill-popolazzjoni tagħna. Se nkomplu naħdmu biex insaħħu l-oqsma tal-edukazzjoni għax uliedna jixraqilhom l-aħjar biss. Insaħħu s-saħħa għaliex Permezz ta' dan is-servizz għandu dejjem jkun tal-aqwa livell u fuq kollox li nibqgħu inħarsu l-ambjent li ngħixu fih. L-2018 se tkun ukoll is-sena li fiha se nkomplu nimbuttaw 'il quddiem aktar riformi fuq suġġetti li, kontroversjali kemm huma kontroversjali, ma nistgħux nibqgħu nitfgħu taħt it-tapit. Aħna qegħdin hawn biex niddeċiedu. Se nkomplu dak li bdejna għalhekk fis-snin li għaddew wara li ftaħna diskussjoni u issa se nestendu d-dritt tal-vot għal kull min għandu sittax-il sena. Persważ li anke fl-2018 se nerġgħu nirbħu l-isfidi kollha li jiġu quddiemna. Għax pajjiżna mogħni. Mogħni b'dal-poplu bieżel li ma jaqta' qalbu qatt. Huwa aħna li rridu nirringrazzjaw lilkom, Għax ir-riżultati li ksibna flimkien huma bis-saħħa ta' kull waħda u wieħed minnkom, li aħna flimkien nagħmlu dal-pajjiż wieħed b'saħħtu. Minn qalbi, f'ismi, f'isem marti Michelle, f'isem uliedna, f'isem il-Gvern kollu, awguri lill-Maltin u Għawdxin kollha. Awguri għal sena ġdida mimlija saħħa, għaqda u paċi.